Хәерле көннәр. Бүген инде үзенә бертөр видео чыгарасым килә. Бу инде максат шоу программасы буенча. Бу, конечно, материал төшерелгән иде. Бу безнең бөтен коронавируслар, ниләргә хәдәр, дөнья ачык вакытта, кайчан йөрү, теге елны ноябрьдә төшерелгән материал бу. Силиконовая долина, Кремниевая долина турында. Мин инде анда булуымны сезгә бер күрсәтәсем килә. Һәм үзем өчен инде бу безнең дөнья ничек буласын белмибез. Шуның өчен бер истә калсын өчен шундый бер видео ясыйсы килде. Мин инде ноябрьдә булдым Кремлевая долинада. Анда инде күп кенә кызыклы кешеләр белән очраштым. Без анда бер күсә без анда презентовать иткән бер үзебезнең бер программаны. Бу мәсәлән агач бездә үсә һәм без агачны сатабыз. Инде американецларга мәсәлән, я американец үзе Америкада агачны карап тора ала шулай су сибеп, аннан инде онлайн күрә ала. Шушы программа белән барган идек без, шундый бер стартап проект белән. Безне анда әйбәт каршы алдылар, анда даже инвестиция тәкъдим иттеләр. Но барыбер дә, хәер инде ул булды элек, вируска кадәр, хәер нәрсә буласын белмибез, шуңа да бу инде бер истәлек һәм бер кызыклы мәгълүмат булып сезгә калыр. Киттек Силиконовая долинага, ничек анда кешеләр яши, карарга. Минем сәяхәтем башланды Казан шәһәрендә, Казан аэропортыннан. Инде мин иртәнге ашларны ашап, әйбәтләп Инде очтым Мәскәү шәһәренә. Мәскәү шәһәрендә озак та тормыйча, аннан инде турыдан-туры очылды Нью-Йорк шәһәренә. Нью-Йорк шәһәрендә озак булмадым, анда аэропортта гына шул клиндерны кофе белән эчеп, үземнең дустымның хәлен белмичә булмады. Минем дус, инде без күптәннән дуслар Рик белән. Инде аның хәлен белеп чыгу минем өчен бик мөһим иде. Безне кичкә ашка чакырдылар. Бик тәмле булды. Рәхмәт инде Тими белән Тамашка. Алар инде Америкада яшәүче дусларым. Иртә белән инде мин э, үземнең яраткан ресторанга кереп, э, э, иртәнге ашларны ашап, үземнең яраткан Пирогны ашап, инде очтым ә, Сан-Франциско шәһәренә. Калифорнияда 4 көн торырга туры килде. 4-5 көн, но моңа нинди бер машинада йөрергә кирәк. Әлбәттә, инде американский символ булып, инде Мустанг машинасы тора. Мустанг GT500. Мин дә моны арендага алырга булдым, чөнки инде бу минем кечкенәдән бер хыялым иде. И шул ук вакытта американецлар, инвесторлар белән очрашканда Мустанг белән килеп туктау, минемчә, ул үзенә бер төр плюс булып торган сыман бул, дип уйладым. И мин дөрес уйлаганмын, әлбәттә, инде ул үз эшен эшләде. Мин бер нәрсә белән дә үкенмим. Э, шушы машина бергәндә. Тик бу бик тиз машина, бик көчле машина булып чыкты. Бу инде ничек дип әйтим, татарга татар белән берәр американец очрашуга түбәтәй килеп килсә, нәкъ шуның сыман. Чөнки американецлар өчен мустан ул ниндидер бер көчле символ булып тора. Әлбәттә инде э, Сан-Франциско шәһәре бик кыйммәт шәһәр. Шуның өчен инде мин үземә таптым бер хостел. Монда инде бер бүлмәдә 5 кеше, 6 кеше тора ала. Мин э, Аллага шөкер дип әйтәм, мин һәр көн саен үзем генә кунырга туры килде. Но Сан-Францискода вообще отельләр бик кыйммәт. Мәсәлән, мин шушындый бер хостел өчен, хостелымда бер бүлмәдә 6 кеше йоклар өчен бер төне 70 доллар, 90 доллар түләргә туры килде. Но үкенмәдем, бик матур җир, шундый аннан чыгуга матур вид ар. Сан-Франциско. Мин Сан-Францискода 2007 елда булган идем. Инде уннар ел элек менә шушы студентлар э, төрле илләрдән Венгрия, Германия, Гондурас илләрендә булган студентлар белән практика уздык. Ә без ул вакытта барган Франциско дигән шушы ресторанда И, үз шул вакытта элек, ун ел элек сүз биргән яңадан кайтып шул ресторанга барабыз дип. Һәр вакытта мин бардым беренче, аларга фотолар җибәрдем, аларны шатландырдым. Бик тәмле җир. Ши әйтергә кирәк, Сан-Франциско ул шундый үзенә бер төр шәһәр. Әйтмәс инем, анда погода бик э, теге табигать бик яхшы дип. Анда то суык, то җылы. Но шул вакытта Сан-Франциско үзенә тартып тора бөтен, бөтен башлы кешеләрне үзенә. Монда квартиралар бик кыйммәт, гади генә шул шәһәр эчендә квартира бишәр, өчәр миллион доллар тора. Минем инде яраткан җирләрем берсе булып э, Сан-Франциско ул Чайнатаун, бу кытайский квартал. Монда ниндидер бер э, запад, восток кушылган җир сыман. И миңа анда бик ошый. 2007 елларда ничек ошады, хәзер дә шулай ошый. Үзгәрешләр бик бар дип әйтмәсен.

Әлбәттә инде Сан-Францисконың үзендә, шәһәрендә, анда зур офислар теге шул ук Фейсбукмы, Гуглмы, аларның бәләк теге кечкенә генә офислары иде. Ә зуррак офислар, алар һәм мин алга таба сезгә күрсәтәчәкмен, алар инде бер 100 километр җыраклыкта Сан-Францискодан. Монда күбесенчә инде шундый матурлыкта утыралар, теге деловой офис. И, и монда Сан-Францискода офис снимать итеп утыру, ул инде үзенә бер төр байлыкны күрсәтә алар өчен. Ну, былай әйтәсем килә, э, ул э, силиконовая долина, кремниевая долинада байлыкны күрсәтү, анда мактану, ул ниндидер бер чит, ниндидер бер э, ят нәрсә булып тора. Менә монда күрәсез инде бу трамвай, бу мачталар. набережныйлар һәм монда бөтен кеше күп кенә кешеләр монда бик зур идеялар белән яши монда күп кеше бөтен дөнья буйлап шул идеяларын тормышка ашырырга килгәндәдер сыман чөнки ресторанга кереп официант белән сөйләшә башласаң да ул сиңа нидер идеялар сөйли ниндидер стартап проектлар сөйли башлады һәрбер кеше ниндидер эзләнүдә әлбәттә инде Минем өчен бик кызык булды. Чөнки һәр кешенең идеясен тыңлау үзенә бер төр э, икенче төрле. Бездә бит күбрәк без инде шайтан ишетер, тегесе ишетер, кычкырып әйтмә, былай әйтмә. Ә монда кемне күрә дә бөтенесе менә мин шундый уем бар, менә шуны эшлисе килә тегесе дип йөрүчеләр күп. И шуның өчен инде Бу идеялар күп булганга, инде балалар алга киткәндер дип тә уйлыйм. Бу инде набережныйда гуляй түгел. Без инде әйтәбез, тишеккә кабартма дип. Мин инде тишеккә кабартманы күргәч, әбием искә төшә. Әби аны күп итеп пешерәтергән иде. Вот шул вакытта әбигә әйтәсе булган икән, киләчәктә әби тишекле кабартмаларны автомат кына пешерәчәк дип. Ышанмас иде. Мин аннан соң музейга бардым. Бу музей, ничек кенә әйтим, балалар өчен чыккан музей. Аны ул атала эксплоратарий, бер шуны әйтелә, кыйнысына. Анда төрле-төрле кызыклар белән, мәсәлән, менә шулай итеп, теге зубочисткадан шундый матур нәрсәләр ясаганнар, балаларга күрсәтә, яшьләр итә, шундыйлар. Каядыр, һәм аны санарга сыйлар, ничә монда таяк бар,

Ботаниканы бик каты. Нинди орлык, кая нинди була соң? Аңа шундый өстәл дә ясалган. Шунда ук ашыйлар, шунда ук өйрәнәләр. Һәрбер күзәнәк, һәрбер балык алар инде аерым монда күзәтелгән. Һәрберсенә утырып, һәрберсе белән ниндидер эш эшләргә була. Сәм менә анда ут яндыртып, камера камера аркылы агачларны карарга була. Күрәсең. Ә ул әлбәттә балаларга гына түгел, олыларга да бик кызык. Ә монда эчке яктан ничек үстерәләр? Монда инде чәчәкләрне тотып карарга була. Әлбәттә инде безгә авыл кешесенә инде ул теге агач тотып карау, шергән агачлар күрү ничектер бер ят нәрсә сыман. Но шәһәр кешеләренә инде балаларга өйрәнү бик кызык. Ничә яшь агачка клетка нинди була? Ул ничек нәрсәдән тора? Аны визуально күрү ул бик зур эш булып тора. Әлбәттә, инде моторика. Монда менә шундый күзләрнең механически селкенә торган әйберләр ясыйлар. Мәсәлән, монда от чала. От. Бу бөтенесе механически. Монда. Монда шундый ук бер бәләкәй генә бәләкәй генә кубиктан нинди зур көч барлыкка килгәнен алар балалар өйрәнәләр. Һәрберсе үзенә бер төр кызык. Менә бусы инде миңа иң күңеллесе. Мин монда тавышны сүндерәм, чөнки бу моны үз тавышы да карады.

Каты итеп әйнәлдерү һәм ут белән уйнау нинди эффектка китерә?
Кызык бит, ә? Менә шунда балалар утырып инде моториканы алар селкетү өйрәнәләр. Рәхмәт, музей, сиңдә булу миңа бик ошады. Тагын булырбыз әле. Хәзер инде сөйләп китәсем килә. Силиконовая долина турында, Кремниевая долина. Монда инде җыелган самый-самый зур компанияләр дөньядагы. Монда бөтен нинди логотиплар без күрәбез, алар бөтенесе монда. Инде беренче итеп мин бардым Стэнфорд университетына.

җан ятып йөрсәм дә ген, но барыбер да мин бөтен булган университетларны бик ошатам. Университет, Стэнфорд инде ул Стэнфорд. минем иң кызыксындырган университетларның берсе Америка Кушма Штатларында. Чөнки университет бу Стэнфорд университеты кешенең ниндидер бер эшмәкәрлеге булса, шуны үстерә торган университет. Монда профессор булырга мөмкин инвестор. Студент инде шушында укып чыкканда чыгарга мөмкин зур компаниянең хуҗасы булыр. Анда нинди генә хыял булса да, ул хыялыңа син мөмкинчелек таба аласың аны тормышка ашырырга. Менә шушындый монда инде укырга өчен бик белем күп кирәк дип уйлыйм. Ну шул ук вакытта монда э, Мәсәлән, э, сез күреп, ниндидер дәрес кызык икән сезгә, шул дәрескә кереп утыра аласыз, сез анда укымасагыз да. Күбесенчә Америкадагы университетларда шулай. Син күрдең объявление, шул дәрескә кереп утырасың килде, син анда кердең, утырдың. Ну, мине килгән көнне Ә, монда инде бәйрәм көне, мин бер эченә керә алмадым. Но шулай да бер профессор белән без хәзер һаман да язышабыз. Бик ә, ярдәмчел дип әйтер идем профессорлары. Но Алла бирсә, дөнья тынычлангач, көннән бер көндә без инде хатын белән икәү хыялланабыз инде барып бер дәрестә утырырга. Кызык бит. Миңа бик ошый. Әлбәттә, инде э, менә шундый азин линиясе, карасында можжевельниктан утыртып куйганнар, шундый атмосфера, ниндидер тынычлык. Ну, шушыннан энергетика алып, мин машинага утырып киттем, киттем Лос-Анджелесқа. Ну, Лос-Анджелесқа китер алдыннан мин инде кердем бер заводка, роботлар буенча. Бу инде Кытай белән бергә совместный итәнрәк завод. Хәзер монда буйны машинада переводым хәзер. Бар җитә монда. Турда китерергә кирәк бит әле тавышыңны. 500 лошадиных сил зачем здесь? Әз генә радионы куштым. Ә менә бу завод, бу компания эшли

Бу инде английчә әйткәндә human robot. Монда кеше кеше сыман, кеше сыман йөритен робот. Бу инде синең белән сөйләшә ала, инде упражненияләр ясый ала. Ул бәләкәй. Шулай да барыбер да аңа күп информация тыгып, мәсәлән, 45 минут ул нәрсә сөйләргә дә мөмкин, инде дәрес тә барырга мөмкин. Э, бу инде бөтенесе дә балаларны кызыксындыру өчен чыккан дип уйлыйм. Э, ну, менә тыңлыйк, ул җырлый, бии, анда рәсем. Менә утырды, сөйләште.

Мин инде күчәргә күчәсем килә самый кызыгына. Монда инде алар мәктәп, мәсәлән, биология дәресен үзе урманда уздыралар дәресне. Ярашки белән киеп, виртуаль реальностьта укытучыны күреп, ансында миңа күрсәттеләр. Бик галәмәт, син бүлмәдә утырасың һәм инде килеп чыгасың урман эчендә. Урманда син агачларны күрсәтә укытучы. Әй, менә бу робот инде утырды.
Менә шушы күзлекне ки, ике төрле күзлек. Берсе өчсез җиргә була. Инде алар дәрескә шуны балаларга таратып, балалар шуның аркылы дәресне өйрәнәләр. Ну, киеп карау бик бер кызык бу инде менә шунда дизайнерның шул дизайнер дип әйтмим программистның өстәле шундый бер коробка аңа басасың кире этә басасың кире этә без инде монда бу компания белән бик хәзер э, элемтәдә инде бер проект ясадык алла бирсә алла бирсә алла бирсә дөньялар тыныч булсын шундый бер проект тормышка ашырыл дип уйлыйм Бу ниндер э, яшь иттерән байлар нәрсәсе түгел, э, районы түгел. Бу Google компаниясенең ишек алды. Анда бөтен кешеләр чыгып, ял итәтән җире. На территории Алар үзләренең шәһәрен төзегәннәр. Менә анда бакча, бакча нәрсә үзләре үстерәләр, нәрсә кулланалар, ашыйлар. Ну, моны минемчә күрергә кирәк, аңларга кирәк. Моны хәтле эш моның эшенә игътибар итү минемчә Google беренче урында торадыр. Бушка ашаталар.

Но бу компания Работает. Бигавы. Google. Анда ел сайын алар уздыралар шундый түгел. Интересно то, что вот те люди, которые здесь работают, программалары знают.
Анда меңнән артык заявка була дип ишеткән бар. Ну, иң яхшыларын гына сайлап алалар. Google инде белеп торасыз, ул безнең иң көчле компаниянең берсе булып тора. Менә инде бакчалары инде урам, алаң урамда миңа шак катырды. Мин шәп безнең э, теге квар теге этаж өйләрдә шундый бакчалар ясамыйлар микән? Ну, Алла Алла бирсә булыр киләчәктә. Но монда бу бәйрәм көн, да, мин бәйрәм көннәрендә яттым, монда инде башка көннәрдә шыгрым тулы кеше була, ди. Но эченә үк кереп булмады, потому что бәйрәм көн булды. Икенче юлы Алла бирса, Алла бирса баргач, инде мине бер дустым алып керәм дип сүз бирде. Э, Бу юлы инде мин ишегалларында, Мәктәбе, офис, җан юлларында йөрдем. Целый город.
Бик матур.
Менә кешеләр утыра нәрсәләр эшли анда, нәрсәләр сөйлиләр. Инде күп блогерлар төшерә күренә күрәсең. Һәм инде миңа нәрсәсе бик ошады анда ландшафт. Ландшафт матурның матур инде. Ул простой и шул вакытта э, матур. Бу инде инде бер кафега кереп ашадым. Шундый бер ризык. Ну, бик әйше булды. Бу шушы ук Силиконовый долинада инде. Монда бер-ике очрашуым булды да минем Кремниевый долинада инвесторлар белән. И аннан соң инде минем юлым Лос-Анджелеска киттем. Лос-Анджелеска самолетта очу кыйммәт булгач, инде мин шушы машинам белән генә барырга булдым. Ике юл бар, берсе чырак юл, берсе як, якын юл.

Уйлардан сон, шушы юлдан бару минем теге вообще хыялланып ноктасын куюга бик әйбәт булды. Матурлыгы, Алла бирсә, да тормыш иптәшем, хатыным белән, балаларым белән барасы килә. Бик ошады бу юл. Матурлык, бу яктан диңгез, бу якта Кояш. Ну, бер анда бар инде, әлбәттә, проблемалар да, чөнки алдан арендовать мәм булсагыз отельләр, анда юлда отель табу бик авыр. Һәм анда керсәң, анда күбесенчә отель, дачный домик аркылы алар.

колонка белән машинаның контакты бар, и ул дешевый бензинны салдырмый. Кыйммәтлене генә салдыра. Моның белән башлар катып бетте, но кыйммәт бензин салырга туры килде инде. Ничек ул бер-берсен аңлыйлар заправкадан машина алгансың, миңа сер булып калды. Шундый кызык проблемалар бик очрап тору кызык инде миңа бигрәк. Мин инде барып җиттем. шундый юллар белән Голливудка, Лос-Анджелеска. Лос-Анджелеста минем очрашуым бар иде. Но очрашу э, ниндер сәбәпле э, э, булмады. Инде кеше минем белән очраша алмадылар. Ул билгел. Ә, булып кына тормый бит инде ул. Но барыбер дә мин берничә белән дә борчылмадым. Карап чыктым Лос-Анджелесны. Мин Лос-Анджелеста инде 2008 нче елларда булган бар иде. Тагын бер йөргән җирләрне карап чыктым, анда инде тагын йөрдем. Бер әз генә гүләй итеп алдым. Монда дөресен әйткәндә, алданрак язмадым, конечно, бөтен татар безнең татар диаспорасы бик зур Америкада, Лос-Анджелеста. И алар бөтенесе мине үпкәләделәр инде, нишләп язмадың, очрашкан булыр идек, чәй эчеп чыккан булыр идең. Ну, мин уйланым, бер кешегә очрашам дип. Икенче юлы Алла бирсә, икенче юлы инде э, тагын килербез дип уйлыйм. Бу матурлыкны күрергә. Бу Лос-Анджелес. Лос-Анджелес икегә бүленә. Голливуд ул бер җирдә, Лос-Анджелес икенче җирдә.

Безне керттеләр бөтен җиргә, чөнки монда бернинди съемкалар да бармый бүген. Һәм инде безгә бөтен җирләрен күрсәтеп чыктылар. Монда экскурсия ну аласың да аны ул экскурсия белән йөреп чыгасың. Бу трансформерны карадыкмы или Брюс Магуичины карадык, алар бөтенесе дә тә Нью-Йоркта төшкән дип күрсәтсәләр дә, алар бөтенесе шунда Лос-Анджелеста төшәләр икән. Бөтен э, теге ниндидер э, эффектлар күрсәтәләр бит, землетрясениелар, ниләр. Алар тоже бөтенесе монда.

Менә бу эффектны анда мин аерым сизесем килә. Бу Мин даже фотога төшергә оныттым. Монда шул кадәр кызык булды, монда самолетлар килеп төште, шартлады, сикерделәр, уйнадылар. Шундый көчле эффект бирде менә бу спецэффекты вообще. Мин шок каттым. И караз, менә бу өйләр төшерәләр бит. Любой, монда Чикагода бар, Мәскәүдә бар, бөтенесе бар монда. И алар менә шулай арттан шулай гына күренә. И декорации. Любой киноны, любой передачаны монда алар ясый алалар. Бик мощно.